għax-xogħol u għad-divertiment, Juzi Gatt laqa' l-istedina tagħna sabiex jiddiskuti dan il-qasam ta' ħajjitna u jgħarrafna b'xi kliem użat fit-trobbija tal-annimali.
Ħafna minna għadhom jgħidu u jużaw l-espressjoni, jekk mhux ħmar, felu. U wieħed jittama illi jafu x'inhu ħmar u jafu x'inhu felu, il-kbar, in-nies ta' mpari, għax kif qed inrabbu t-tfal illum, ma nafx, niddubita kemm jafu x'inhu felu sewa. Meta ħmar jiltaqa' ma' ħmara u jmorru flimkien, dawk jistgħu jagħmlu l-frieħ, frieħ. U jekk il-ferħ li tilgħet il-ħmara jkun raġel ngħidu li hu felu, u jekk hu mara ngħidu li felwa. Flimkien jagħmlu fliewi. Sa xi kultant kemm il-ħmar u kemm il-ħmara kienu jiftħu ħalqhom jibdew jgħajtu. L-għajta tal-ħmar u tal-ħmara tissejjaħ naħqa, mhux ħanqa, naħqa, il-ħmar jinħaq. U dari konna ngħidu naħqa ta' ħmar qatt ma telgħet is-sema, di trid tifhimha daqsxejn, mhux toqgħod nispjegajilkom hawnhekk għax fittxu d-dizzjonarju u fhmuha, ma ġverana konna nafu x'ġifieri li naħqa ta' ħmar Qatt ma telgħet is-sema. Issa, jekk il-ħmar u l-ħmara jagħmlu l-fliewi, iż-żiemel u d-debba, għax id-debba hija l-mara taż-żiemel, mhux hekk? Il-plural ta' debba hija d-dwieb. Iva, debba, dwieb. Mela żiemel u debba jagħmlu koll il-frieħ. Jekk il-ferħ ikun raġel, ngħidulu mor, mor. Hemm lakka fin-nofs tinkiteb isa moħor. Imma mor tgħid, u jekk tkun mara tgħid mora. Iva, u flimkien jiġu morien. Iż-żiemel u d-debba jagħmlu l-frieħ ukoll jagħmlu l-morien, mor u mora, bl-akka fin-nofs. Issa meta d-debba u ż-żiemel jiftħu ħalqhom u jgħajtu, dak ikunu mhux jinħqu, dak ikunu ż-żiemel qed jiżgħer, ngħiduha, jiżgħer fiha l-akka ukoll. Mela ż-żiemel jiżgħer u xi kultant iż-żiemel jagħti biż-żewġ. Jintrefa' fuq saqajh ta' quddiem u jagħti bis-sieq biż-żewġ ta' wara u jista' joqtlok. Xi ħaġa bħal dik sewwa. Issa minbarra li jista' jqum fuq saqajh ta' quddiem u jagħti biż-żewġ ta' wara, jista' jogħla fuq saqajh ta' wara u jerfa' saqajh ta' quddiem. Daka dari kellna kelma għaliha dik ngħidu ż-żiemel qed isul, isul fuq saqajh. Imma llum intilfet din mal-inqas min iħobb il-bhejjem u żwiemel jaf juża l-kelma jippinna meta jitla' fuq saqajh ta' wara u jgħolli idejh 'il fuq. Ġieli jgħidu anki jagħti bil-ħarta jekk joqgħod ixejjer idejh hekk. Iż-żiemel jagħmilha din jew jekk ikun ngħidu aħna jitnaffar minn xi ħaġa, jtih xaqqa ta' xi ħaġa. Imma kif naraw fil-kummidi u fiċ-ċirkli somma jista' jiġi mgħallem ukoll biex jippinna meta jridu sidu. Imma jekk il-żimel jisfratta u jibda jkisser kollox u jiġredu li żimel sferra. Sawa? Jiġifieri ara kemm għandna kliem, barra minn hekk billi l-ħmar u ż-żiemel jiġu ħafna minn xuxin, sawa, u l-bniedem dejjem jara kif ikerfex fin-natura. Ħafna drabi l-bniedem ilu ħafna minn snin kbar lura, ġifieri mill-qedem. Jipprova jlaqqa' żiemel ma' ħmara. jew inkella ħmar ma' debba. Sewa? U dawn jistgħu jildu wkoll. Għalkemm wieħed irid jgħid illi dawn il-wilt jgħidulu bal u l-bal miex kelma ħażina, miex kelma ħażina bal, u jekk mara jdura bala wkoll sewa. Issa il-bala tista' f'każi rari tilet hi wkoll tista' tista' tagħmel ferħieħor, imma l-bal ma jkunx tista' jagħmel xejn ġifieri. ma jkunx jista' jiled. U anki l-bala mhux dejjem sewwa imma tista' tiled ukoll. Issa l-biċċa hi li meta inti tlaqqa' żiemel ma' ħmara, pereżempju, mhux dejjem iż-żiemel jinteressa ruħu, jħares lejn il-ħmara u jgħid din min hix qed tagħmel hawn sewwa. Ħafna drabi l-bniedem kien jaf li biex iż-żiemel jinteressa ruħu trid Tqegħedlu xi debba sabiħa taħt imnieħru biex jaraha sewwa. Meta jara d-debba, jinteressa ruħu. Meta jara l-bniedem jara liż-żiemel jinteressa ruħu u jdaħħallu l-ħmara biex iservi lira, lilha sewwa. U f'dak il-każ, dak li jirriżulta jkun bagħal bin id-debba. Jew inkella jista' jkun bagħal bin il-ħmara. Jiddependi jekk dik li wilditu kinitx ħmara jew debba, sew għax għal dan kellna isem ukoll. Għalhekk mela fil-Malti ngħidu jurik id-debba u jqabbiżlek il-ħmara, fhimtuha? Minħabba dak li konna għedna. Jiġifieri l-kliem mhux biss importanti għalli ħalli nuru li bil-Malti tista' titkellem fuq is-suġġetti kollha tal-ħajja, imma jkollu storja wkoll. Ħafna drabi tkun storja ħelwa illi ta' min wieħed isir jafa.